Helo a chroeso i Amser Stori Atebol, lle dwi, Eric Salisbury, yn mynd i ddarllen stori newydd sbon i chi, sef hwn, Y Llew Tu Mewn. Stori ydi o, fel ydych chi'n gweld, am lygoden fach fach a llew mawr mawr. Fel mae o'n dweud ar gefn y llyfr, does dim rhaid i chi fod yn fawr nac yn ddewr i wneud gwahaniaeth. Dydy maint ddim yn bwysig. Dydy bod yn fach ddim yn hawdd bob amser, ond daw'r llygoden i ddeall yn fuan iawn fod y lleiaf ohonom yn medru rhuo a bod yn ddewr. Un tro roedd Paith. a hwnnw'n baith poeth, ac arno roedd craig fawr arw a noeth. Ac o dan y graig fawr, o olwg y byd, roedd llygoden fach glên yn byw'n ddigon clyd. Roedd llygoden yn llai na bawd dy droed. Doedd neb wedi sylwi arni hi erioed. Fe gai hi ei gwasgu dan benolau di-ri, a'i gwthio a'i sathru, druan â hi. Ond ar ben y graig fawr, yn felyn ei flew, pwy oedd yno'n byw? Neb llai na Llew! Roedd llew yn holl bwysig. Gallai ryio yn dda. Roedd pob un yn gwrando pan wnai o sŵn Raa! Fo oedd brenin y paith, un swnllyd a blin, bob tro wrth ei fodd yn dangos ei hun. ac meddai llygoden wrth fwyta ei chaws, Pe bawn i'n llew enwog, byddai bywyd yn haws. Ac yna, un noson, dan y lleuad wen, fe laniodd rhyw syniad yng nghanol ei phen. Fe neidiodd o'r gwely a gwaeddodd drwy'r tŷ, Mond un peth dwi angen, a hwnnw yw rhy! Beth pe bawn i, a byddai hyn yn brin, yn 'chydig mwy grrrr ac yn 'chydig llai swil? Fe allwn i wedyn wneud ffrindiau di-ri, a byddai pawb yn galw bob dydd i ngweld i. Bydd rhaid dysgu rhuo, a gwneud hynny nawr, ar ôl dod o hyd i anifail mawr. Rwy'n gwybod pwy allai, ond, o na, gallai e fy llyncu fel cneuen fach flasus i de. Ond cododd llygoden yn fewr i gyd. Doedd hi ddim am fod yn swil o hyd. Agorodd y drws, dechreuodd ddringo. A gwrthod meddwl be gafodd Llew i ginio, O, roedd arni ofn! Ond dyma hi'n dweud, Mae'r pethau ofnus bob tro'n werth eu gwneud. Wrth fynd yn ei blaen, dyma hi'n agosáu at y llew uwchben yn cysgu yn ei ffau, Yna, o'r diwedd, roedd llygoden fach fwyn, a llew mawr uwchben drwyn wrth drwyn. Yym, Mister Llew, esgusodwch fi, fe ddes i'r holl ffordd i gwrdd â chi. Yym, gwichiodd hi. A wnewch chi wrando? A ydych chi, tybed, yn rhoi gwersi rhuo? Fe syrthiodd tawelwch dros y ddaear, bob cwr. Syllodd Llew ar llygodyn, ac ysgwyd ei ffwr. Arafodd amser. Sibrydodd llygodyn. O na. Agorodd Llew ei geg, a gwaeddodd, W-w-w-w-w-w! O'i goryn i'w sawdl roedd Llew yn cyrrynu, yn mynd am yn ôl gan ruthro straffaglu. Plîs, plîs, bydd yn glên! ymbiliodd mewn strach. Roedd y llew nerthol hwn yn ofn llygod bach. Paid â chael braw, dywedodd Llygoden. Beth am i ni fod yn ffrindiau, Llawen? Wel, dyna i chi eiliad. Edrychodd Llew yn syn. Nid oedd Llygoden yn swil erbyn hyn. Daeth o hyd i'w llais y funud honno. Er mwyn cael ei chlywed, doedd dim rhaid rhuo. Ac o hynny ymlaen, ar ben y graig fawr, roedd Llew a Llygoden gyda'i gilydd bob awr. Un fach oedd Llygoden, ond teimlai'n fawr iawn. A Llew'n rhuo chwerthin bob bore a phrynhawn. Fe ddysgodd y ddau wrth fyw yn gytûn.